Sejrin nisimgħu issa x'jiġri jekk żewġ stazzjonijiet tar-radju jitħaltu flimkien. Ikun hemm fuq naħa kollegament dirett ta' partita futbol u fuq in-naħa l-oħra ikun hemm programm tan-nisa.
Insernulkom għażiż semmiegħa sportivi tagħna u minn Stadio Meazza, Italja nistednukom issegwu dan il-kollegament dirett tal-partita ta' ħbiberija bejn Inter u Milan. Għal din il-logħba qed jattendu eluf ta' partitarji li qed jagħmlu atmosfera tassew sabiħa f'dan il-grawnd. Bħalissa qed naraw il-plejers ħerġin mid-dressing rooms fost iċ-ċapċip tal-partitari u r-ritetti tal-ħelu u tant u tant affarijiet oħra. Ix-xewqa tagħna minn dejjem kienet li dan il-programm inżammuh varjat kemm jista' jkun, ħalli n-nisa Maltin u Għawdxin ma jiddejqux. Se nagħtu bidu għall-programm tagħna billi. Ir-referee Jolly l-Munita ħalli ż-żewġ naħat jagħżlu s-side tagħhom. Sadanittant nagħtukom malajr il-formazzjoni taż-żewġ teams. Għall-Inter se jilagħbu Zenga, Bini, Altobelli, Kolovati. Charlie Chaplin, Lorient Hardy u ħafna kummidjanti oħrajn. Nitkellmu wkoll aħna llejla fuq il-kantanti. Fix-xena mużikali bħalissa tfaċċaw ukoll. Baresi u Versa li. Li aktar tard se nisimgħu l-aħħar suċċess fenomenali tagħhom. Inkomplu b'aktar mużika. Għandna ittra ġejja mingħand. Il-linesman tal-partita tal-lejla li huwa ferm attenti fuq iż-żewġ naħat tagħhom. U hekk hu referee saffar is-suffara u l-logħba bdiet, il-ballun f'saqajn. Betty Krejbil, artista li mhux l-ewwel darba li kantat ukoll lil din is-semmiegħa li kitbitilna din l-ittra, ngħidulha li. It-tim tal-Milan liebes il-gear tas-soltu aħmar u iswed, u l-Inter ukoll iswed u blu. Il-ballun f'saqajn Bini iqassam lil Autobelli, jixxuttja u l-ballun jispiċċa barra. Throw-in li se jikkariga ruħu minnu. Frank Sinatra, li wkoll għamel suċċessi kbar f'ħajtu. Naħseb li lis-Sinjorina li kitbitilna din l-ittra qtajnilha x-xewqa tagħha billi tajniha l-informazzjonijiet li talbitilna. Aktar ittri. Din id-darba għal ngħid traġejja. Minn fuq il-lasti l-minduda min-naħa tal-Milan. Il-ballun imur f'saqajn li jibqa' tielet dritt jaqbeż play jaqbeż ieħor Baresi u ballun il-ballun f'saqajn jixxuttja u l-ballun jispiċċa. It-toqba tal-misluta li aħna n-nisa kważi kollha għandna. Ejn is-sinjorina jew sinjura li kitbet din l-ittra xtaqet tkun taf jekk hawn xi kura għall-infezzjoni fit-toqob tal-imsielet. Lil Mary ngħidulha li xi kura ssib żgur u l-aħjar li tagħmel huwa li taqbad ftit peniselin fuq l-ispotkek u ddelku hemmhekk u jgħaddilek żgur.
Anke jekk il-barriera ma tkunx kompatta biżżejjed, dan huwa foul perikoluż għall-Inter li jidher li f'din il-logħba ma tantx huma sejrin tajjeb. Donnu li hemm xi ħaġa nieqsa jew inkella? Il-bajd ma kinux friski, bilfors li xi ħaġa hekk ġara. Lil Jane Saliba minn Naxxar li kitbet din l-ittra għax qalet li inkwetata xi l-kejk ma għolilhiex, ngħidulha biex ma tinkwieta ruħha xejn għax din hi ħaġa li tiġri lil ħafna nisa, trid tkun żgura li tħalli l-kejk fil-forn fil-ħin kemm suppost. Oqgħod attenta mbagħad li l-kejk ma tħallihx iżjed milli suppost għax. Ir-referee jsaffar offside. U jiġi kollox imġemmed, ruħi. Dik kienet l-aħħar ittra fil-programm tal-lum. Ngħaddu issa għar-riċetta. L-ewwel naraw x'ikollkom bżonn. Għalhekk nispera li għandkom f'idejkom karta u lapes ħalli. Ir-referee jieħu n-numru ta' Baresi minħabba li qed jiġġieled miegħu dwar foul li ta favur l-Inter. Ninstabu ftit minuti qabel tmiem l-ewwel taqsima li matulha l-plejers ta' żewġ naħat urawna. Kif tagħmel is-soppa tal-armla. Mela, ikollkom bżonn, rat għal, ikollkom bżonn fażola, ħaxix, patata, tadam. U sitt corners favur lil Milan. L-addantament ta' dan l-ewwel taqsima kien wieħed ħafif u mexxej. Jidher li ż-żewġ naħat jonqoshom. Ftit sunnarija fuq in-nar flimkien mal-ilma u l-ħjar u ħallihom sakemm jagħlu. Imbagħad aqbad il-baked beans u itfagħhom. Fit-tribuna tal-istampa fejn il-korrispondenti tal-ġurnali Taljani qegħdin isegwu mill-qrib. Din ir-riċetta.
Darb'oħra nagħtukom riċetta dwar kif tagħmel ruġġata ta' tal-larinġ. Issa kitbulna ħafna semmiegħa oħrajn illi jixtiequ nitkellmu fuq is-sfin. Mela le? Illum, illum il-ġurnata, iż-żgħażagħ tagħna qed jisħnu, qed jisfnu dak li insejħulu sfin tad-diskos li ngħid għalija ma fih l-ebda gost. Is-sfin illum sar kummerċjali wisq. Diski mingħajr bid ta' xejn. Fost l-idoli l-kbar tas-sfin fis-snin l-imgħoddija, Insibu lil Fred Astaire u lil. Fotografi tal-gazzetti li nstabu mqassma f'żewġ linji fuq kull naħa tal-lasti. Bħalissa qed naraw lil Colovati. Jiżfen it-twist u jitteppja. Astaire ġibed l-ammirazzjoni ta' ħafna u ħafna nies li jħobbu ż-żfin. B'hekk wasalna fit-tmiem ta' brogramm ieħor għan-nisa Maltin u Għawdxin. Nittamaw li l-programm tal-lum għoġobkom U din hija Fiorella Sammucci Barras b'Riffa Di Pasquale Di Barntino tixtiqilkom ilkoll. Daqqa ta' ballun fuq l-istonku, il-plejer l-ieħor jirritalja, ir-referee juri l-karta s-safra, ġlied bejn il-plejers, mid-dehra anki xi partiteri qed jaqbżu fil-grawnd. Jiddispjaċini li se jkollna naqtgħu dan il-kollegament tagħna. Hector Bruno jsellmilkom minn San Remo.